Croeso nhw. Yn y fideo diwetha, wnaethon ni gweld sut i sefydlu ein llwyfan fan ni a mynd dros uh, gwahanol offer a sut i dod nhw a i'ch llwyfan chi. Os chi'n moyn rhoi rhywbeth newydd neu os chi wedi cael gwared o nhw ar ddamwain er enghraifft. Yn y fideo yma, ni'n mynd i sôn am sut i creu uh, animation sim, ffram wrth ffram. A mwyn gwybod hwn, ni gorfod gwybod mwy am y timeline lawr fan hyn. Mae'r timeline wedi gwahanu mewn i tri gwahanol rhan. Mae dych chi uh, layers lawr fan hyn, mae dych chi'r offer fan hyn, wedyn mae dych chi y fframau fan hyn. Mae'r layers yn dangos chi um, pa gwahanol rannau, faint o wahanol rannau sydd ydych chi yn eich animation. Mae hefyd yn dweud chi pa trefn maen nhw'n dod yn eich animation hefyd. Na ni sôn mwy am hwnna mewn eiliad. Da chi cwpl o offer gwahanol sy'n helpu ni creu ein animations. Mae dych chi uh, fframau fan hyn, neu keyframes yn Saesneg. Na ni sôn mwy am hwnna uh, nes ymlaen. A mae dych chi rhywbeth fan hyn o'r enw onion skinning hefyd. Na ni sôn am hwnna nes ymlaen. Mae ddych chi offer arall, ond na ni sôn am yr offer yma yn y fideos nesaf. A wedyn lawr fan hyn, mae dych chi eich fframau. Nawr gyda layers, gallwch chi adio mwy drwy gwasgu'r uh, plus fan hyn. Nawr mae dych chi layer 1, layer 2. Chi gallu cael gwared ohonyn nhw trwy dod nhw yn y bin, er enghraifft. mae hefyd dych chi um, y llygad yma ar lock. Okay, nawr ni sôn am hwnna uh, mewn, uh, mewn munud. Na gad i mi roi rhywbeth ar y le y cantaf. So gad i mi creu, fi'n mynd i creu, creu uh, sgwar. So da ni sgwar fan hyn, ar le yr un, fi'n mynd i creu le arall, Tro yma, rydym ni'n creu cylch. Mae dy fi sgwar, a mae dy fi cylch. A y trefn eich les chi fan hyn, yn, mae hwn yn dweud chi trefn eich um, layers ar y sgrin. Er enghraifft, gan fod layer 3 uwch ben layer 1, mae hwn yn meddwl bod y cylch fi, uwchben y sgwâr fi, gan fod le 3 uwchben le 1. Ond, os ydw i'n newid y dau yma, os fi'n symud le 1 uwchben le 2, na, le 3 rydda, nawr mae sgwâr fi uwchben y cylch fi. Ac ar gyfer beth fi'n neud, dwi ddim yn pwysig pa un sy'n uwch ben y llall, ond os chi'n neud pethau er enghraifft, chi'n creu animation gyda cefndir, chi moyn hwnna uh, yn, yn y cefndir, a chi moyn rhywbeth arall o flaen e. Chi'n gallu neud hwn trwy newid trefn y layers. fi hefyd yn gallu um, newid os fi'n gallu gweld y layer neu beidio. Efallai, gan i ddweud layer 1 sef y sgwar fi. Efallai wedi gorffen gyda hwnna. Fi'n hapus gyda ble mae fe, fi'n hapus gyda beth mae fe'n neud. Fi moyn nawr symud ymlaen i wneud pethau gyda'r cilch fi. Nawr, moyn wneud hwn, efallai fi moyn wneud yn siŵr fi ddim yn newid y sgwar. I mean, ddim, fi moyn wneud yn siŵr bod y sgwar ddim yn amharu ar beth fi'n wneud gyda'r cilch. Felly, be fi'n gallu wneud yw gwasgu ar y llygaid fan hyn. Nawr fi'n methu gweld y sgwar fi. Mae fe dal yna. Popeth fi wedi wneud i'r sgwar, mae fe dal yna, ond fi jyst methu gweld e. Fi'n gwasgu unwaith eto, nawr fi'n gallu gweld e. Neu, falle fi'n mynd cloi y sgwar. So ni'n gwasgu ar y, ar y clo, ar y loc, a mae fi wedi cloi e nawr. Nawr, dys dim ots beth fi'n neud, falle os fi moyn trio... So, os fi moyn trio newid e mewn unrhyw ffordd, mae'n mynd i dweud wrth fi, fi methu wneud e. Mae hyd yn oed yn mynd i dweud wrth fi, um, bod y layer yna wedi cloi. Os fi moyn newid e, fi angen agor e unwaith eto. Okay? Now, am hwn, fi ddim moyn y sgwar, felly fi'n mynd i cael gward fe. A be fi moyn wneud yw hefyd, fi moyn cael gwared o'r um, outline y cylch fi. Felly fi Defnyddio'r select tool, fi'n ei gwasgu ar yr outline, gwasgu lawr fan hyn ar ble mae'n dweud stroke, a fi'n ei gwasgu lan y top coronel, sef dim outline. Okay? Just mynd i wneud pethau'n haws i fi. A beth fi'n mynd i wneud yw creu animation ffram wrth ffram ble mae'r pel fi, mae'r cilch fi yn mynd i dechrau ar y top fan hyn, ac ar ôl 30 ffrâm, mae'n mynd i bennu lan, nôl ar y top. Mae'n mynd i cwmpo lawr a mae'n mynd i bennu lan, nôl ar y top. Nawr, fi'n gallu gweld bod um, llwyfan fi wedi sefydlu i bod 30 ffrâm per eiliad. Ar hyn o bryd fi ar ffrâm 1, Fi'n gallu gweld hwnna gyda'r rif yn hyn, a fi'n gallu gweld pob ffram rhwng i ni beth bynnag fi moyn fan hyn. A ffram o'r ffram yw sut mae animations yn cael eu creu. a, a, a, a pob man. Mae'n yr, ma yr un technic beth sydd â chi. Mae ydych chi un ffram, chi'n adio ffram arall, chi'n symud eich llun chi ychydig, chi'n adio ffram arall, chi'n symud eich llun chi ychydig arall, a eto, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ac yn y pendro, mae ydych chi llun neu, neu, neu rhyw fath o cymeriad neu rhywbeth sy'n edrych fel mae fe'n symud. E, dyna beth ni'n ni mynd i wneud. Er mwyn wneud hyn, ni angen cael fframau eraill. Be fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i wneud hyn un ar ôl y llall. Okay. So i dechrau off fan hyn, fi'n mynd i gwasgu insert keyframe. Nawr mae dyfu fi dau ffram. Os fi'n defnyddio y keyframe, mae hwn yn meddwl mae rhywbeth newydd neu mae rhywbeth gwahanol yn dechrau. Felly, beth sy'n mynd i digwydd os fi'n gwasgu auto insert keyframe? Mae Adobe yn mynd i copio popeth sydd yn y ffrâm cyn, yn union yr un safle y mae fe yn y ffrâm cyn, a mynd i roi e ar yr ail ffrâm. Nawr fi'n gallu newid hwn, heb newid yr un cyn. Er enghraifft, fi'n mynd i symud y pel fi fan hyn. Nawr yn ffrâm 1, fi fan hyn, ffrâm 2, mae'r pel fi fan hyn. Nawr fi ddim moyn i fe bod draw fan hyn, Fi moyn i fe fod lan fan hyn rhywle. Fi'n mynd yr un peth to. Keyframe arall, fi'n eisiau mynd i lawr. Fi'n eisiau mynd i lawr ac yn y blaen. Os fi'n gwasgu yn hir, fi'n gallu gweld fi'n gallu rhoi blank keyframe neu ffram. Os fi'n rhoi blank keyframe, fi'n just rhoi y llwyfan. Dim byd arall yn y llwyfan, A nawr fi'n gallu adio rhywbeth gwahanol, fi'n gallu dechrau newydd, rhywbeth arall. Mae dibynnu beth fi moyn wneud. Ond dwi e ddim yn copio unrhyw beth o'r ffram cyn. Nawr, os fi moyn um, rhywbeth i parhau am mwy na un ffram, fi ddim yn newid unrhyw beth, does dim byd yn digwydd, gallai roi um, blank frame neu ffram wag yn lle, sef yr un fan hyn. Okay? A nawr fe chi'n gallu gweld pedwar cyntaf sydd â fi, mae'n rhain yn keyframes, sef sgwar llwyd gyda dot. Wedyn ffram 5, mae fe'n blank keyframe. Wedyn ffram 6, mae fe'n frame. gyd sydd i wneud, fi wedi cymryd popeth sydd yn y ffram cyn a fi wedi est, uh, estyn e i'r ffram nesaf. Fi ddim wedi wneud unrhyw newidiadau. Okay? Ar, be, ar gyfer beth fi'n mynd i wneud, fi moyn keyframes, felly fi'n mynd i cael gwaed o dau blank ffram, uh, frame yma. Fi'n mynd i Clico. A fi'n mynd i gwasgu remove frames. Wneud yr eto. Remove frames. OK. Nawr hyn o bryd, ni'n symud lan. OK, gan ni adio ffram arall. Fan hyn. Ffram arall fan hyn. Ffram arall fan hyn. A ffram arall fan hyn. Gan i dweud. fan hyn. Oce, okay. a dwi'n gallu symud trwy rein, fi'n gallu gweld, wel, oce. Okay. Mae fe'n symud, ie, yeah, ffain, ond mae pel fi yn symud ychydig. Mae'n symud lawr, ond dwi e ddim yn symud mewn lle yn syth. Mae'n symud bach yn wobbly, a wedi ar y diwedd fanna. Oce, okay. be fi'n gallu gwneud yw defnyddio yr offer yma, onion skin yw. A mae'n mae helpu ni os ydyn ni'n neud uh, animation fel hyn i gweld y ffram cyn. Gweld beth sy'n digwydd yn y ffram cyn, neu ble mae uh, cymeryd chi yn y ffram cyn, fel bod ni'n gallu symud e ychydig yn y ffram nesaf. A dyna beth mae onion skin yn, yn gadawu i ni wneud. Yn gwasgu fan hyn, nawr, Gan fod fi ar y ffram cyntaf, fi'n gallu gweld y dau ffram nesaf. Fi'n symud lan i'r ail ffram, fi'n gallu gweld y ffram cyn a dau ffram nesaf. Symud ymlaen ac yn y blaen, dau ffram cyn, dau ffram nesaf, ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae hwn yn helpu fi nawr gwybod ble i roi y pel fi. Nawr ffram cyntaf, fi'n hapus ble mae fe. Ail ffram, o, fe ddim moyn i fe fyna, fi moyn i fe tua gan ei dweud fan hyn. Trydydd ffram, fi'n mynd i roi e fan hyn. A nawr be fi'n edrych am yw trio wneud yn siŵr bod fi'n symud tua'r un maint pob tro. A os fi moyn treulio mwy amser, gallai mynd trwy hwn a fi'n gallu wneud yn siŵr mod hwn yn digwydd yn union fel mae fe. Okay? Ond gan fod ni'n wneud yn gyflym, fi'n jyst mynd i wneud e fel hyn. A be fi'n gallu wneud, fi'n gallu newid e, fod uh, mwy hir mae hwn yn de, uh, digwydd am, a mwy o gyflym y bel fi uh, yn symud. So fi'n mynd i wneud y gap rhwng pob cylch fwy eto nes bod e'n cyffwrdd y llawr. Gan ei dweud un mwy. Gan ei dweud fyna. Okay. A beth fi'n mynd i wneud nesaf, yn y ffram nesaf, fi wedi cyffrodd y llawr yna. Fi'n mynd i cywasgu'r bel. Okay. Er, just uh, fel bydd bel, pel uh, yn cywasgu yn go iawn, fi'n mynd i cywasgu e yn yr animation fi. Felly fi'n mynd i mynd lan fan hyn, gwasgu ar freeform transform tool, a fi'n mynd i 1, 2. A wedyn fi'n mynd i symud i lawr, nid yn siŵr bod dal yn cyffwrdd y gweilod. Fi'n mynd i wneud ffram arall. 1, 2 eto, nid yn siŵr bod yn cyffwrdd y gweilod. A mynd i roi ffram arall mewn. Ac fi'n gallu mynd trwy rein nawr, fi'n gallu troi off onion skin, troi gwasgu fan hyn. A nawr fi'n gallu gweld beth mae Hwn yn edrych fel. So wedi gwneud y hanner cyntaf. Mae'n mynd symud lawr, lawr, lawr, lawr. Mae'n cyffwrdd y llawr, mae'n mynd cywasgu. Nawr be fi moyn yn wneud yw wneud y bod yn bawnsio yn ôl lan. Okay? A beth gallai wneud? Gallai mynd fan hyn, adio ffrom newydd, a fi'n gallu dechrau ymestyn e, a fi'n gallu dechrau symud y e lan, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond, fi wedi wneud beth yw hwnna, 17 ffram. Fi wedi wneud y gwaith caled. Gyd fi moyn wneud nawr yw'r un peth, ond y ffordd arall. Okay? Lle symud lawr, fi moyn um, ehangu a wedyn symud lan. A fi'n gallu defnyddio Adobe i wneud y gwaith yna i fi. Fi wedi barod wneud y gwaith, nawr fi moyn wneud Adobe i helpu fi wneud, uh, i gorffen off yr animation fi. Felly beth fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i cymryd pob un o'r fframau fi wedi wneud yn barod. Fi'n mynd i clico, right click, fi'n gwasgu copy, gwasgu fan hyn, ar y, mae hwn, does dim byd fan hyn, tra gan fod e'n just uh, sgwad D, so does dim byd yna, fi'n mynd i gwasgu naw, a fi'n mynd i gwasgu paste frames. Nawr mae dyfu Yr 17 ffrâm cyntaf, wedyn yr 17 ffrâm nesaf yn gwneud yr un peth a'r 17 cyn. Fi ddim moyn hwnna, fi moyn i fe wneud popeth ond y ffordd all rownd. Felly fi'n mynd i cymryd pob un o'r fframau yma. Fi'n mynd i right click unwaith eto. A fi'n mynd i dewis reverse frames. Nawr, beth sydd â fi yw animation o'r, o pel sy'n cwmpo o'r top Mae fe'n bwrw llawr, mae'n cywasgu, wedyn mae fe'n ahangu a mae'n bownsio nôl i'r top. Ei, fi'n gallu gweld hwn trwy symud y cursor fel fi'n neud fan hyn. Gallai gwasgu'r play fan hyn, a bydd hwnna yn mynd i fi trwy pob un o'r rein, er enghraifft fel hyn. Neu gallai gwasgu play lan fan hyn, test movie, Bydd hwn yn creu ffram uh, neu, neu ffenestr newydd sy'n dod allan i dangos i beth bydd yn edrych fel, neu gallai mynd ffail export, export video media, a gallai export fe fel, um, fel rhyw fath o fideo neu gif neu rhywbeth, beth bynnag fi moyn. Okay? So dyna sut Ni'n gallu creu animation syml ffrâm wrth ffrâm drwy defnyddio onion skinning. I bod yn onest, animations, does dim ots beth yw e, mae technic yr un peth. Efallai mae lluniau chi mwy cymleth, falle mae mwy o pethau yn mynd ymlaen, falle mae dych chi pel yn bawnsio fan hyn, falle mae dych chi rhywbeth yn y cefndir, ond bych chi'n neud popeth yr un ffordd. Trwy symud eich, chi, eich llun chi ychydig pob ffram. Okay? Nawr, yn y fideo nesaf, nawr ni'n mynd dros uh, beth ni'n galw tweening, sef helpu ni creu animations ni, helpu ni defnyddio uh, um, Adobe Animate i llenwi mewn y fframau